Salut an häerzlech wëllkomm bei LuxPlay! Wat dir elo wäert gesinn si Spiller déi net vergiess goufen, se ware just bis elo nach net bei LuxPlay.
Ah jo Jules, sou Previously Not ass schonn eng ganz fäi Saach.

Wee schwätzt do? Héiers du dat och? Luxplay an den Zyklus ass gebrach.
Sou, ech kann iech e Review ginn, e ganz kuerze Review vu menger éischter Kéier, wou ech Deathloop gespillt hunn. Ech hunn ugefaangen, ech hunn e bësse gespillt, ech war zimmlech begeeschtert vum Haptik, vum Haptik-Feedback vun der PlayStation 5. An dann hunn ech mer gesot, Ah nee, ech ka meng Zäit och aneschtes benotzen an ech och gäre spillen. An dowéinst hunn ech grad kee Review fir iech. Awer ech verspriechen, datt ech dacks e Review wäert maachen. Net zu Deathloop, ni, nimools zu Deathloop, well dat Spill dauert éiweg, well et ëmmer erëm loopt a loopt a loopt. A maacht net de Feeler, ganz am Ufank schonn alles sichen ze goen, well réischt nodeem der e puermol gestuerwe sidd, kritt der eréischt d'Fäegkeet, datt der Saache kënnt an den nächste Loop mat eriwwer huelen. Ech hu ze vill Zäit verschwent. Souvill Zäit déi ech ni méi rëm kréien. An ech ginn och net méi jong. Kuckt Iech meng Hoer un. Deet mer Leed.
Ewéi bei all Pokémon kréie mir beim Start vum Professor Eib eng Erklärung iwwer Pokémon a kréie Froen zu eisem Profil gestallt, den Numm, d'Ausgesinn a Froen zum Rival, deem mir am Spill meemools begéinen. Ass dëst alles geschitt, geet et och schonns lass mat Pokémon Leuchtende Pärel. Ewéi dir d'Haus verloosse wollt, sidd dir mam Iech, dass äre Rival do war an iech gesicht huet. Wéi dir bei hie gitt, erzielt en iech, dass dir zwee elo wäert bei de Séi goen. Wéi dir am héije Gras e Koffer fonnt hutt, gitt dir vu wëlle Pokémon awer ugegraff a musst iech zwëschent dräi Starter-Pokémon entscheeden, déi dir am Koffer leie gesitt. Wichteg heibäi ze wëssen ass awer, dass Dir dëse Choix net méi ännere kënnt. Dëst heescht also, Qual der Wahl! Mat Ärem Pokémon sidd Dir also elo offiziell Pokémon Trainer a bereest d'Sinnoh-Regioun, kämpft géint aner Trainer, fänkt wëll Pokémonen a vergréissert a verstäerkt Äert Team. Wann Dir kämpft, steigeren sech beim Gewannen d'XP vun Äre Pokémon, d'Levele ginn an d'Luucht a kënnen sech entwéckelen. Op ärer Rees kommt dir bei Arenaen, kämpft géint d'Arenaleiter a sammelt d'Orden. Hutt dir all 8, sidd dir qualifizéiert fir an d'Liga. Hei kënnt dir kämpfen, fir den Titel vum Pokémon Champion ze kréien. Am Menü hutt dir hëllefräich Optiounen, fir am Spill weiderzekommen. Eng dervun wier de Pokémon-Menü. Hei hutt dir d'Iwwersiicht iwwert äert Team a kënnt iwwert de Bericht all méiglech Informatiounen zu ärem Pokémon kréien. E grousse Positiv awer ass déi nei Schnelloptioun fir an Är PC-Boxen ze kommen. Mat einfachem Drécken op Är R-Tast hutt Dir direkten Zougrëff a kënnt direkt dra schaffen. Des Weideren hutt Dir de Pokédex, deen Dir vum Professor Eib kritt hutt a sollt vervollstännegen. Hei sinn all Pokémon dran notéiert, déi Dir am Laf vum Spill begéint oder gefaangen hutt. A fir ofzeschléissen, Är Kaart mat engem Fändel ass markéiert, wou Äert nächst Zil ass. Wéi och beim Virgänger vum DS gëtt et och hei erëm d'Wettbewerbshalle wou dir mat ärem Pokémon deelhuele kënnt. Dir hutt de Choix zwëschen 6 Kategorien a 4 Räng. Wielt äert Pokémon an wielt är Attack aus. Attack ass baséierend op de Bonus deen dir hin oder am Spill kritt. Éier et dann och elo lass geet, gitt Dir nach gefrot, wéi en Outfit Dir wëllt undoen. Outfits kënnt Dir am Kleedergeschäft kafen. Dir hutt d'Auswahl zwëschent verschiddenen Outfits, déi Dir mat Pokédollar kënnt bezuelen. Dës gewannt Dir während de Kämpf, wann Dir dës gewannt. Zréck zum Wettbewerb. Am Géigensaatz zum Virgänger ass de Wettkampf dës Kéier awer méi vereinfacht. Dir sammelt Häerzer, andeems Dir am Takt vun der Musek op Är A-Tast dréckt a kënnt eemol Är gewielten Attackt aktivéieren. Wat sech awer net verännert huet, ass d'Kache vun de Knurps. Dës sinn eng Aart Kichelcher, déi Dir aus Biere kënnt maachen. Fir datt Dir dës un Är Pokémon erhéijen, sech d'Wäerter fir déi verschidde Kategorië vun de Wettkämpf. E weidere Feature vu Leuchtende Pärel ass de Pokéwatch. Dëse bitt Iech verschidden Optiounen, ewéi de Schnellzougrëff op GM-Attacken, eng Auer, en Täschrechner an villes méi. Weider Fënsteren kritt Dir wärend dem Spill geschenkt, wann Dir mat de Leit schwätzt. Apropos Wärmattacken, Anescht ewéi bei de Generatioune virdrun musst Dir net méi e Pokémon am Team besëtzen, wat déi gebrauchten Attacke beherrscht. Bei Gebrauch kënnt Iech e Pokémon aus dem Näischt zur Hëllef. Hoppla! Wat ass dann hei um Kraterberg lass?
Moie Kanner, dat do ass de Guy, oder wéi mer en op gutt Lëtzebuergesch wäerte nennen, de Guy. De Guy huet e Problem. En ass en Aaschlach wou net vertount ass. Kléngt onfaassbar, ass awer esou. Dat ass awer net schlëmm, well a Rustler krut kee Charakter eng Stëmm, ausser Gebraddels. Läit also entweder um Meet oder well net méi genuch Budget do war. Wisou ass de Guy dann en Aarschlach? Well e ganz béis Saache mécht, fir an der mëttelalterlecher Gangster-Liga eropzeklammen. De Guy ass awer net nëmmen en Aarschlach, mee och nach zimmlech dreist dobäi. E gesäit aus wéi de Bully a huet säi Game Design bei GTA I an ii geklaut. Jo, léif Kanner, sou war dat deemools an Zäiten, wou een nach keng Suen fir Kazenouere misst ausginn. Ursprünglech hätt dat Spill souguer misse Grand Theft Horse heeschen, mee ech mengen da wieren d'Entwéckler endgülteg am Crunch Dungeon vu Rockstar verschwonnen. Wat net aascheg ass, ass den Humor. Deen ass rotzfrech a profitéiert vun all Geléigenheet fir Monty Python kënnen ze zitéieren. Grafesch ass dat Spill ganz ok, wéi gesot. Mir sinn hei op den éischte Bléck vläicht bei Rockstar, awer garantéiert net beim Budget. D'Missiounen inspiréiere sech och ganz kloer beim grousse Brudder, Päerd klauen, Leit ausknipsen oder sech als Prostituéiert verkleet an e géignerescht Camp eraschläichen.

Och a Rustler hutt dir äre Fahndungslevel, dee bei ganz, ganz, ganz béisen Aktiounen stäreweis eropgeet. Äre coole Soundtrack liwwert allerdéngs dës Kéier kee Radio, mee e Barde, deem der eng Gehier lues kënnt donnere fir d'Lidder ze wiesselen. Schelle lénks, schelle rechts! Ah jo, dat par conter oldschool rockstarescht, wat dat Spill ze bidden huet, ass en designéierte Reps a Fuerzknäppchen. Jep, Kanner, dat war fir eis deemools d'Highlight vun Onverschämt a Provokant, an dofir huet et keng koreanesch Kannerlidder oder Kannerspiller gebraucht. Aarscheg ass allerdéngs leider déi Steierung. Déi ass zimmlech onpräzis, wat virun allem de Kämpf an och de Päerdsverfolgungsjuegte gäre mol e Pfeil an de Knéi schéisst. Wëll der also gäre mol de Bullshit-Doud erlieft, sinn d'Checkpoint schonn eng fein Saach, wa se net grad random sinn. Mol. Haut ass e fair plazéiert a mol dierft eng Missioun vu vir ufänken. Wuel nees eng Entscheedung, déi op engem Meetexzess baséiert. Missioune fillen sech leider och oft net sou duerchgeknallt un, wéi den Zenario et eigentlech misst erlaben. Dacks à la Ech bleiwe mat mengem Päerd an engem Bam hänken ginn der Saach och nach säi Coup. Hunn ech mäi Spaass mat Rustler gehat? Jein. Hunn ech vill dobäi gelaacht? Jo. Awer mindestens och grad esou vill geflucht. Géing ech d'Spill empfeelen? Wa se et gepatcht hunn, da kann ee mol fir e korrekte Präis eraschnupperen, soss recommandéieren ech En entspaante Filmowend mat ganz vill Meed an Monty Python and the Holy Grail. Sou, dat war et vu mär. Tschüss Kanner!
Inhalt Joer Inhalt Farming Simulator Dëst Joer fänkt et un, wann den Spill start kënnt et e klenge Cinematic Intro. Ganz schéin, geet iwwer d'Famill an iwwer d'Schaffen an dass een als Bauer ëmmer eppes ze dinn huet. Da kann een natierlech den schwéierste Choix, et muss een eng Map wielen. Do kann een eng Kéier eng mëtt-west-amerikanesch huelen, eng Südfrankräich oder eng an den Schwäizer Alpen. All Map huet sou e bësse seng speziell Features a sou. An da kënnt den zweetschwéierste Choix, dat ass säin eegene Charakter z'erstellen. kënnen net nëmmen zwëschent männlech a weiblech wielen, mee halt och nach ëmmer erëm déi Tonne Kleeder an. Et ginn der vu Joer zu Joer ëmmer méi. Wann een dat sou bis alles gemaach huet, geet dann och wierklech lass. Kann ee mat sengem Tracteur einfach mol e bësse ronderëm fueren, vläicht seng eege Felder kafen, sech en eegenen Terrain kafen, ufänken selwer Saachen ze planzen oder et mécht een esou Opträg, wou een dann halt Suen derfir kritt, wann een d'Saache léint, bësse manner, mee dann halt esou bësse schaffen, fir fir d'éischt mol selwer e bësse Profit ze man. Dank deem Profit kënnen dann och un déi Saachen, déi méi interessant sinn am Spill, also Saache planze selwer, et si lo vill Méiglechkeeten do, esouguer eng 16 Stéck, kann een déi üblech Saache maachen, Weess, Geescht a sou, mee et kann een awer och nei Saache maachen, wéi zum Beispill Oliven, Drauwen oder Hirse. Et ass alles jiddwerengem iwwerlooss, wat e mécht, well en ka esouguer auswielen, zu wéi enge Joreszäit e wat mécht. Jo, du hues richteg héieren, Joreszäiten. An FS 2022 gëtt et Joreszäiten. Et muss een do elo e bëssen oppassen, esou wéini ee wat uplanzt an halt wéini wat pléckt an alles. Et ass elo scho méi realistesch ginn alles an et weist och einfach, wéi wichteg et ass, och am richtege Liewen dorobber opzepassen. Natierlech kann een déi Astellung och ausmaachen, hunn ech vläicht och gemaach, Mee dann ass halt vläicht een een effet fort oder sou, mee jiddferengem senges. Wann een dann halt keng Loscht op Schnéi huet, da muss ee grad net de Schnéi fort drécken an dann ass dat vill méi einfach och. Op alle Fall gëtt et net nëmmen déi Seasons déi nei sinn an déi Tonnen Maschinnen déi net ginn, mee et gëtt elo och esou Produktiounslinnen. Also Summer an et mécht een elo weess. An et wëll een dat net un den Direkt verkafen, well dat ze wéineg Sue bréngt. Kann een et bei eng Mille bréngen, déi maachen da Miel draus, da kann een d'Miel verkafen. Oder et bréngt een et bei eng Millen an da bréngt een et bei de Bäcker an dee mécht da Brout draus an da verkeeft een d'Brout. Wann ee sech elo denkt, jo da muss ech awer vill hin an hier fueren, do huet FS 22 och eng Léisung, Et kann ee elo esouguer Helfer ustellen, déi hin an hier fueren tëschent de Plazen. Nëmmen op der Strooss natierlech, mä dat ass scho mol e Virdeel, muss een net d'ganz Zäit selwer fueren. Wien hätt dat net gär? Als Uschloss kéng ech soen, FS 22 ass méi Aarbecht ginn. Et muss ee selwer e bësse méi Zäit dran investéieren, wann ee wëll. Muss ee kucke mat de Joreszäiten an dann do e bëssen oppassen, Dat ass natierlech net jiddwerengem selwer iwwerlooss, mee insgesamt géing ech awer soen, dat dot Spill huet vill Potenzial. Et wäert mech op alle Fall paken an ech hoffen, et wäert dech och paken oder vläicht op mannst interesséieren, dass de puer Videoen dozou ukucks vun egal wiem. Mat Avengers hunn Square Enix a Crystal Dynamics trotz der grousser Mark e recht grousse Flop erausbruecht. Nëmmen zu Recht sinn elo vill Leit bei Guardians of the Galaxy skeptesch gewiescht. Och an dësem Fall handelt et sech nämlech net ëm eng Ëmsetzung vun de Filmfiguren, mee ëm eng eege Versioun, déi vum Entwécklerstudio Eidos-Montréal erschaf gouf. Dofir hu se sech awer trotzdeem och e bësse bei de Filmer inspiréiert, haaptsächlech awer bei de Comics. D'Story vum Spill setzt e puer Joer no engem intergalaktesche Krich un, an d'Guardians schaffen och scho säit enger Zäit zesummen. Trotzdeem sinn d'Membere vun der Ekipp nach net ganz waarm mateneen an trauen sech och nach net wierklech. An der Mëtt dovunner steet de Star-Lord, deem seng Roll Dir iwwerhuelt.

leeft ee ganz casual dem Soulstone iwwert de Wee a befreit dobäi ongewollt nach e ganzt anert Monster an trëppelt domat am Fong déi ganz Story réischt richteg lass. Ech wëll awer net méi verroden, well Guardians of the Galaxy ass e Spill dat duerch an duerch de Fokus op Story setzt, an dat esou gutt wéi scho laang kee Spill méi. Et ass eng emotional, witzeg an epesch Story, déi dem Titel Guardians of the Galaxy och wuertwiertlech gerecht gëtt. Wéi schonn erwäänt, trauen sech d'Guardians ënnerteneen och nach net esou richteg. Doduerch kënnt et dat ganzt Spill hinduerch och zu Streidereien an Diskussiounen, déi mir als de Spiller schlichte mussen an Entscheidungen treffe kënnen. I can't hear myself think! E riesen Afloss op d'Story huet dat zwar net, mee ab und zu kritt een d'Folgen trotzdem ze spieren, op gutt oder op schlecht Weis. Fir ee Beispill ze nennen, kann ee recht fréi am Spill eng Entscheedung treffen, duerch déi e Level op zwee komplett verschidde Weise weidergeet. An der éischter Versioun muss ee sech duerchkämpfen a bei der zweeter Variant muss een awer schläichen. Net nëmmen ass de Gameplay anescht, mee et kritt een och komplett aner Arealer ze gesinn. Weiderhin zu den Diskussioune muss ech och nach soen, dass ausserhalb vun den Dialoger mam Spiller och nach ëmmer keen de Bak zouhale kann. Wierklech nonstop ass iergendeen um Gaang mateneen ze diskutéieren, ze streiden oder einfach dobäi blöd Witzer ze maachen.
They say that if you leave behind a single piece of refuse, Lady Hellbender will personally return it to you in the most unpleasant way. That can't be true. Domat bréngt d'Spill et fäerdeg seng Charakteren esou real wierken ze loossen, wéi ech dat bis elo nach net wierklech gesinn hunn. Net eng eng Kéier widderhëlt sech iergend e Gespréich, an no an no gëtt ee beim Nolauschteren och méi iwwer d'Figure gewuer a léiert se alleguerten als Deel vun der Ekipp ze schätzen. Wou ee seng Ekipp natierlech och nach schätze léiert, ass wärend de Kämpf. De Peter Quill ass mat sengen zwee Elementarblasteren zwar och ganz fäeg sech am Kampf ze beweisen, ouni Ekipp kënnt een awer net wäit. Als Star-Lord kann ee balleren oder prügelen an ech muss soen, d'Animatiounen dobäi am Kampf si wierklech vun alleréischter Klass. Alles leeft flësseg aneneen a souguer wann ee mol ausweiche muss, kann ee säin Ugrëff dono flësseg fortsetzen. Et fällt mir wierklech schwéier der Wierder ze faassen, mee dat ganzt gesäit halt richteg knackeg a cineastesch aus. Vill Damage mécht ee selwer dobäi awer leider net. Dofir ginn et dann d'Spezialfäegkeete vun den Teammitglieder, jeeweils 4 pro Charakter, déi all fir verschidde Situatiounen optimal gëeegent sinn. Well een dobäi awer och ëfters emol den Iwwerbléck verléiert, spammt een ëfters einfach dat éischt wat grad fräigeschalt ass drop lass. Leider feelt et dem Kampfsystem un Déift an et huet zwar d'Management vum Team an och verschidde Géigner, déi ee speziell mat verschiddenen Elementer vun de Blasteren ugräife muss, awer leider fillt et sech esou un, als wären d'Systemer net wierklech esou ganz ausgereizt ginn, wéi se Potenzial hunn. D'Fäegkeete vun de Guardians kommen awer natierlech och ausserhalb vun de Kämpf zum Asaz. All Missioun ass zwar grondsätzlech linear opgebaut, Mee ëmmer an ëmmer erëm muss een eben op genau dës Fäegkeete setze fir de Wee weider ze erreechen. Net nëmmen dat, bal iwwerall ginn et och verstoppte Weeër, déi zu neie Kostümer an Items féieren. Well d'Missioun och alleguerte wonnerbar designt an ofwiesslungsräich sinn, mécht een dat awer scho praktesch onbewosst souwisou. D'Spill féiert een am Verlaf vun der Story duerch etlech Planéiten, Raumstatiounen a souguer aner Dimensiounen. Langweileg gëtt et also net. Zesummegefaasst kann ech fir mech perséinlech behaapten, dass Guardians of the Galaxy op engem Niveau mat Spider-Man vun Insomniac Games ass. De Kampfsystem ass zwar nach net ganz ausgeräift, d'Spill kann dofir awer eng häerzergräifend a spannend Story erzielen, déi méi wéi nëmmen een Twist ze bidden huet. Den Humor ass genial an d'Charaktere fillen sech real un, wéi a kengem anere Spill. Ween also eng zweet Situatioun wéi mat Avengers erwaart huet, dee kann natierlech lo gutt opootmen, well Guardians of the Galaxy huet Game of the Year Potential.
Don't make me pull rank on this, man.
Are you pointing your frickin' guns at me?
No!

Tsch, tsch, dat ass net dat. Hues du säit dem 15 November nach ierneps vum Billy héieren? Oh nee.